A chroeso hefyd i Sioe Lath Cymru 2012, yma yn Nant y Cig ger Caerfyrddin. Mae'n gyfle i ffermwyr llath i drafod busnes ac i roi'r byd yn ei le, ac yn ogystal â hynny, mae rhai o wartheg gorau Prydain yn cael eu harddangos yma. Tra bo fi yng nghanol y gwartheg godro fe fydd Alun nôl yn yr ystafell ddosbarth yng Ngholeg Amaethyddol Cirencester yn cwrdd yn fyfyrwraig y mis. Heb anghofio, bydd pumed cwestiwn yn cystadleuaeth fawr yn cael ei gyhoeddi. Nawr te, mae ymchwil yn dangos mae cig moch yw ein hoff fwyd ni, ond mae yna fygythiad i'r frechdan hon wrth i'r niferoedd o foch yng Nghymru haneru dros y degawd diwetha'. Dal â ni sydd wedi bod yn cwrdd ag un o gynyrchwyr moch mwya' Cymru.

Erbyn hyn, mae'r teulu yn ffermio 300 ac ugain o erwau, ac yn ogystal â'r moch, mae ganddyn nhw ddeuddeg cant o ddefaid.
Ia, Anach. Hynna di bwydo. Ia?
Faint o hychod sy yma, John?
Tua 200 a hanner. Ond o'n i'n gweld, da chi'n bwydo hefo llaw taflu bwcad San Peirianna yn gwneud y gwaith i chi. Dim, dim efo'r hychod, nagos. Efo, so ni'n rhoi peiriant i mewn hefo'r hychod. 'Sa ni'n dueddol i fwydo nhw a neb mynd i sbio ar y rhychod. 'Sa 'na rhywbeth yn sâl, dim yn dda. 'Sa chi'm yn gweld ti. Felly wrth fwydo fel hyn? 'Da ni'n medru cadw'n llygaid arnyn nhw i wneud siŵr bod pawb yn byta. A beth arall 'da ni'n cadw fama'n weddol gynnas, dyna pam 'da ni 'di roid y llofft ar hon. Os 'di fanna'n gynnas, nith mochyn ddim wneud ei fusnes o fanna. Mae'n neud i fusnes yn fy march mae'n oer. Ia wir? Os da chi'n cadw fan a'n gynnas, mi, mi, mi gadwyd fan a di fan a erioed, ben maen nhw'n yn fy mama o'n eich tua 5 mlynedd, 6 mlynedd, a da ni erioed wedi llnau'r pin yma. Ar moch chi hunen, croesiad rhwng Large White a... Large White Landrace di rhychod, a'r beudod yn Pier Trent.
P-Train yn rhywbeth tebyg i'r Belgian Blue o ran, o ran buwch. Ia, ia. A'r Beltex o ran, o ia, ran dafod. Ia, o, o Belgium maen nhw'n dŵad yn o breiddiol. Y sbynychiaid di hein, John? Ia, sbynychod ydy'r hein, ia. Um, sbynychod ydy'r unig anifal da ni'n uh, byrnu mewn i'r ffarm. Pam bod chi'n prynu sbynychod a chitha hefo gymaint o foch yma?
Be da ni'n gynhyrchu ydy Moch lladd. Dim moch bridio. Bob dau fus, da ni'n pyrnu ta bymthag ugen bob dau fus. A mae hynny'n cadw'r stoc i fynd? Ynddi. Ynddi.
Am faint wneith hwch bara i chi? Am faint wneith i weithio yma? Da ni'n sbio'n fanwl arnyn nhw ar ôl chwech, saith torllwyth. Ond ar hyn o bryd, mae pethau yn fain iawn ar ffermwyr moch yma yng Nghymru. Yn y flwyddyn 2000, roedd yna dros 65,000 o foch yma. Bellach, mae yna lai na 6,000 ar hugain, a dim ond pedair mil a hanner o'r rheiny yn Nhychod Magu. Dwy flynedd dwytha 'ma mae 'di fod digon anodd i deu gwir, pwysa bo'n isal iawn. Swn i'n deud ar y pryd yda ni yn mwy neb yn talu costia ar y pryd. Da ni 'di bod yn colli dipyn o arian arnyn nhw. Tua faint o arian dach chi di bod yn golli dros y misoedd dwytha ar un mochyn?
Sawl punt i fyny tua deg punt. Mae rhaid chi wneud dipyn o elw gweddill y flwyddyn felly wneud fyny am y golled. Bydd. Bydd.
Dach chi eisiau dwy lwynedd dda i i wneud i fyny am y flwyddyn wael. Mae costau ni wedi codi'n aruthrol yn y blynyddoedd dwytha yma. Mae pris blowd wedi dyblu yn y tair mlynedd dwytha. Ond tydi pris moch ddim wedi dyblu. Felly pam ein bod ni'n gallu prynu cig mochyn o Ewrop yn rhatach na cig moch ni'n hunain?
Swn i'n deud y ffordd maen nhw'n cadw i'm hoch. Y ffordd maen nhw'n cadw i hychod yn uh, mewn stalls, stolion. A hynny'n rhatach? O, yndi, dipyn yndyn. Mae'r ffordd felly o gadw moch di bod yn anghyfreithlon ym Mhrydain. Yndi, ers, swn i'n deud bron i bymthag mlynedd. Ond o dechrau'r flwyddyn nesaf mi fydd o'n yn, um, fydd o yn Ewrop rhyw fath. Felly fe fydd moch Ewrop a moch Prydain yn cael eu cadw a'i magu'r un ffordd? Byddan.
A hynny newid dda i chi? Gobeithio. Felly mae dy dad am gadw'r moch er dy fwyn di, Paul? Ia, wel, dwi wedi bod yn y moch rwan ers rhyw, wel, pan nes i um, orffan ysgol. So, maen nhw wedi bod yn part o bwyd fi. Ers rhyw 20 blynedd, mae hanner pris, hanner cost y mochyn a fod o bwyd. Ond mae, mae, mae'n tytio rwan tua 75%. So felly, a wedyn mae gennych chi rhyw 25% i, um, efo costiau eraill, y trydan, um, prynu sbynychod i mewn. A, a wedyn, da chi eisiau rhyw 10% i roed yn ôl i'r unit. Ond beth sydd wedi digwydd, Ar ôl, toes na ddim byd i roid yn ôl. Felly ar hyn o bryd, da chi'n byw ar ddim?
Maen nhw jyst yn cyfrio costs hefo rhoi dim byd yn ôl.
Mae John yn gwerthu 100 o foch bob wythnos, y rhan fwyaf i siopau mawr a gwestyau, a tua deg ohonyn nhw yn cyflenwi'r cigydd lleol. E.T. Jones, ei feibion a'i ferch, ym Modedern. Pam o'ch bod chi'n penderfynu prynu porc yn lleol? Wel, Ni un peth yy ma' gmwya chwara teg dim yn trafeilio'n bell a ma' cynnyrch yy y porc 'dan ni'n ca'l o'r safon ucha gynna John Llwyn yr Ardd a i fod yn onast yym dwi'm me'wl sy- sa ni'n mynd yn bellach sa ni'n ca'l cynnyrch gwell na s- ni'n ga'l gynna John. Ydi'ch cwsmeriaid chi yn fodlon talu mwy am facen a silsig a porc o safon a hwnnw'n borc lleol? O yndi dwi dwi dwi 'di gweld y patrwm yn newid a- ar hyd y blynyddodd lle Mae pobl wedi dechrau symud o'r archfarchnadoedd i, i gefnogi bwtseriau lleol fath o ni. Ond mae'n anodd i Nina hefyd um, ar ochr mae trio cadw llath, siop bach a lladd dyn cefn, sy'n llawer ar ôl. Wedyn mae rhaid i ni trio wneud rhywbeth o broffid a mae rhaid ni basio cost ymlaen. Yn ôl y Gymdeithas Foch Genedlaethol, mae yna bryder y gall dros ddeuddeg y cant o gig moch Prydain ddiflannu yn y chwe mis nesa. Dach chi'm yn teimlo weithiau fel rhoi ffidil yn y to hefo'r moch? Byddaf.
Bob wsnos.
Oes na ddyfodol i'r diwydiant moch yma yng Nghymru?
Swn i'n deud, mi fydd yna bydd. bydd. Ond mae rhaid i bethau newid. Rhaid yn nhw sylweddoli, fe rhaid i ni gael pris teg am yn cynnyrch. Na, da ni'm yn mynd i gynhyrchu cig moch yn rhad fatha da ni wedi gwneud y blynyddoedd dwytha yma. Fyddan nhw'n mynd, fydd y cig moch yn mynd iddyn nhw.
Fe ddechreuodd y sioe hon nôl ym 1989, ac ers ugain mlynedd bellach mae Caroline ac Alun Davies, fferm Caerllion ger Hendy Gwynarddaf, yn arddangos yma yn Selog gyda'u gwartheg brown Swiss. Ond mae heddi yn ddiwrnod trist iawn i'r teulu oherwydd maen nhw wedi penderfynu rhoi'r gorau i arddangos yn gyfan gwbl. Wel, siw mae Carolyn, siwr i chi nawr? Chi'n yn eit? Iawn, diolch. Siwr mae'r nyrfe yma heddi? O, mae'n nerfs...
Mae'r uh, siw diwetha i ni. Ie. Yw hon. Mae'r nerfs yn... Uh, Eitha o gwael?
Ydy. Ond o ran siwr ydych chi'n teimlo, ydw e'n deimlad trist neu ydych chi oh. eitha hapus?
Tymed bach o o'r ddoe. Jyst um, mae'r uh, ni'n uh, gwerthu'r da, ond uh, hapus yma bydd, rag, bydd uh, fwy o amser i ni i wneud rhywbeth arall. Ond chi wedi dechrau gwerthu'r da yn barod y gwartheg, a Mark a Sian uh, Colomendi hefyd, maen nhw'n yeah. arddangos tipyn o o'ch gwartheg chi. O, dath nhw lan byti doi mlynedd yn ôl, a prynodd nhw um, deg wrthwn ni, a maen nhw wedi wneud yn uh, da iawn dyn nhw. Felly beth yw'r gobeithion heddi? Wel, mae'r uh, y da yma i gyd yn uh, wedi dod wrthwn ni. Mae rai ifanc, maen nhw wedi cael um, magu dy rwy'n arall, ond uh, fan,

llewyrchus iawn. O weld yr holl gribanau sydd gyda chi fyna yn eich llaw, chi wedi cael diwrnod uh, go llwyddiannus dyn ni'n meddwl. Mae wedi bod yn gwyd dros ben. Felly gwydwch wrthyn ni, be chi wedi ennill i gyd? Mae'r um, rhan fwyaf ni wedi cael yn ail, yeah. ond um, mae Duchess wedi cael gynta, a wedyn nath hi'n um, um, honourable mention a exhibitor bread. Na'r we are important. Hwna sy'n dangos mae beth i chi'n ei gad gytre, gwaith caled o fridio yeah. yn talu ffordd. Ie, yeah, na ni.
Na. Ond, nid yn unig i chi eich hunan wedi bod yn llyddiannus heddi, ond mae'r gwartheg i chi wedi bridio yeah. a gwerthu hefyd wedi bod yn llyddiannus iawn. Mae'r uh, rhaid ni wedi gwerthu, bod nhw wedi cael champion a reserve champion ac ennill uh, pob clas ni wedi cael. Wel, pob lwc i chi nawr gyda chymreoliad. Diolch. Gan obeithio fyddwch chi yn mwynhau a Ymlacio ychydig. Ie, diolch yn fawr i chi.
Diolch i chi. Hwyl.
Cyfle nawr am egwyl fach, ond hyryswch gyda ni er mwyn clywed mwy o newyddion o'r sioe lath. Byddwn ni'n cyhoeddi y pumed cwestiwn yn ein cystadleuaeth ni, ac fe fydd Alun nôl yn y coleg. Peidiwch â mynd ymhell.